Gaýtadan-da, şeýle sözi hiç kim aýdyp biljek däldigine ynam ýetirip bolar. Bütin adamzada, ylaýta-da, häzirki döwrüň ýaş nesillerine uly, gerekli hem gymmat bahal sözler bolup göz öňünde tutulmalydyr. Bagtymylla atamyzyň aýtýan Berkarar döwleti Ýer ýüzünde ýaşyl baýdagyny indi parladyp, nirä barsaň ady Belende arşa çykyp dur. Türkmenleriň alty müň ýyllyk taryhyndan bäri dürli-dürli şahyrlar, edebiýatçylar, alymlar asyrda, her döwürde döräp gelipdir. Ine, şolaryň iň naýbaşysy, iň bir meşhur biziň türkmen halkymyzyň adyny arşa galdyran, dünýä ýüzünde bir gaty beýige ýetiren Magtymguly Pyragy diýen şahsyýet bolupdyr. Öz döwründen başlap häzirki döwre çenli Türkmeniň beýik şahyry bolan Magtymguly Pyragy bir müň ýedi ýüz ýigrimi dördünji, bir müň sekiz ýüz ýedinji ýyllarda ýaşap geçip, öz ýaşan döwründe türkmen halkyny bir döwlet bolmaga, agzybirlige, milli bitewülige çagyrypdyr.

Eýleýip seýru seýrany, keşt etsem külli Eýrany, Misli Ybraýym Sarany, söýen dek söýmüşem sen diýip, türkmeniň akyldar, pähim-paýhas ummany. Magtymguly Pyragy öz şygrynda beýan edip geçipdir. Eýran Yslam Resbulkasynyň Gülüstan welaýatynyň Eýran Türkmen sährasynyň Kümmetkowus şäheriniň Ymam Hümeýni şa ýolunyň çatrygynda biziň ruhy halypamyz Magtymguly atamyzyň heýkeli ebedileşdirildi. Şu meýdança hem Magtymguly atamyzyň adyny göterýär. Ýalynmany ýanyp haky ýazypdyr, Türkmenlere oňat düzgün düzüpdir, çözülmeýän kynçylygy çözüpdir hem-de söz harmanyň çäji gowşupdyr. Meşeleri çir peleňli, gülgüzar nogça bileňli, Gün düşmeýän ter öleňli, çeşmeli çaýlar görner. Eýran Yslam Respublikasynyň Gülüstan welaýatynyň Marowadepe şäheriniň Aktokaý obasynyň çäginde biziň ruhy halypamyz Magtymguly atamyzyň

Nirä barsak-da, indi Eýranyň öz içinde ýa daşary ýurtlara gidenimizde-de hemişe biziň türkmenligimizi bilenlerinde ilki gürrüň bolýan zat adam Magtymguly bolup durýar, akyldarymyz bolup durýar. Şonuň üçin Magtymguly umumy türkmen milletine Bir uly buýsanç. Magtymguly diýlende türkmen, türkmen diýlende Magtymguly ýadyňa düşýär. Islendik türkmen ojagynda Magtymguly atamyzyň kitaby saklanylýar. Islendik bir çözmesi kyn sowal duşan ýagdaýynda, Hany Magtymguly atamyzyň kitabyny al, şonda şol sowalyň jogaby bardyr diýilýär. Bu bolsa gönden-göni Magtymguly atamyzyň adamlary agzybirlige, parahatçylyga, bir supra jem bolmaga çagyrýandygyny görkezýär. Magtymguly atamyz hemişe öz goşgularynda wepadarlygy, ynamdarlygy, bir-birege hormat-sarpany giňişleýin bellän akyldar filosof-şahyrdyr. Magtymguly Pyragy Türkmeniň dilini, türkmeniň medeniýetini, türkmeniň ähli baýlyklaryny, hemmesini bir öz ýeňse arkasyna alyp, beýik derejelere ýetirip, il arasynda, dünýä ýüzündäki külli halklaryň arasynda arşa galdyrýar. Dana akyldar Magtymguly Pyragy häzirki zamanda dünýädäki ähli türkmenleriň kalbynda orun almak bile çäklenmän, eýsem, bütin dünýäde goşgulary söýlüp okalýan meşhur söz ussady, beýik şahyrdyr. Eýran Yslam Respublikasynyň Tähran şäherinde medeni uly şahsyýetler, eserler ýygyndysynyň birleşigi hereket edýär. Biziň ruhy halypamyz Magtymguly atamyz bolsa, Şor eserler sanawyna girizilip, ähli türkmen halkymyzy begendirýä, buýsandyrýa. Bu biziň üçin uly buýsançdyr, begençdir.
Eýranyň Milli miras birleşigi atly guramasynyň alyp barýan işi we onuň maksady dünýä ýüzündäki hem-de Eýranda ýaşap geçen beýik şahsyýetleriň kimdigini öwrenmekden, we ol şahsyýetleri halkymyza tanatmakdan ybarat bolup durýar. Bu hem belli bir derejede biziň borjumyzdyr. Biz türkmeniň beýik akyldar şahyry Magtymguly Pyragyny türkmen halky bilen Eýranyň halkynyň ýakynlaşmagy hem-de onuň bilen jebisleşmegi üçin öz goşandyny goşan şahsyýet diýip tanaýarys. Dünýä belli, dana, akyldar şahyr Magtymguly Pyragynyň bize miras goýan gymmatly eserleri bar. Ol eserlerde adamkärçilik, ahlak, ynsanperwerlik, ynsansöýerlik ýaly agramly, pent beriji ýol görkezmelere duş gelmek bolýar. Beýik şahyryň aýdan sözleri, dürdäne setirleri bütin adamzada, ylaýta-da, häzirki döwrüň ýaş nesillerine uly, gerekli hem gymmat bahaly sözler bolup, göz öňünde tutulmalydyr. Şeýle uly alymlaň, dana kişileň pikirlerini hemmelere ýetirip tanatmak bolsa, diňe bir meniň üçin däl, eýsem, ählimiz üçinem uly hemem wajyp meseleleň biri diýip hasap edýän. Sebäbi beýik şahyryň, dananyň sözleri ýaşlarymyza, häzirki nesillerimize dogry ýol saýlap seçmäge, olary dünýä halklaryna nusgaly edip görkezmäge, dünýewi bilimlerini artdyrmaga, ol ýörelgeleri öz durmuşlarynda arassa we päk ýol edinmäge düýp sebäp döreder. Magtymguly Pyragynyň döredijiligi türkmen ruhunyň jan suwudyr. Magtymguly Pyragynyň döredijiligine çuňňur aralaşdygyňça kalbyňda buýsanç döreýär. Magtymguly Pyragy. türkmen diliniň edebi düýbüni tutujy hasaplanylýar. Magtymguly atamyzyň şygyrlarynyň ähmiýetini her bir halk ürç edip okap, düşündiriş berýärler. Sebäbi beýik akyldarlarymyz hem Magtymguly atamyz hakynda irginsiz öz şygyrlarynda yzygiderli belläp geçýärler. Beýik Magtymguly Pyragynyň uly sarpasyny, we onuň ähli nesillere ýadygär galdyran, tutuş adamzada we dünýä ýüzüne tanalmagyna sebäp bolan dürdäne şygyrlaryny bagyşlap, Eýranyň Milli miras birleşiginiň ýardamy bilen Eýranyň paýtagty Tähran şäherinde uly bir çäre geçirmegi maksat edinýäris. Bu beýik şahsyýetiň hormatyna bagyşlap, türkmen-eýran dost-doganlyk gatnaşyklarynyň has berkemegini arzuwlap, Şahyryň aram gähine dostluk daragtyny ekmegi hem niýet edendik. Bu bolsa iki ýurduň arasyndaky ösdürilýän medeni gatnaşyklara, halklarymyzyň Magtymguly Pyragynyň arzuwlan dost-doganlyk, agzybirlik ýörelgelerine ygrarly bolmagyna goşandyny goşar diýip umyt edýäs. Bu ediljek işlerem ilkinji nobatda beýik akyllar, alym şahyry dünýä tanatmakda biziň ählimiziň ullakan borjumyzdygyna güwä geçýär. Dana şahyr Magtymguly Pyragy öz goşgularyny türkmen halky üçin ýazsa-da, goşgularyndaky ruhy düşünje ähli adamzadyň durmuşyna we ruhy dünýäsine täsir edip biljek güýje eýedir. Bu bolsa şahyryň dünýä ýüzünde aýratyn sarpalanmagyna, hormatlanmagyna, diňe bir türkmen halky üçin däl, eýsem, tutuş adamzat üçin gymmatly hazyna bolmagyna esas döredýär. Magtymguly diýmek biziň üçin uly manysy bar. Magtymguly biziň şygryýet dünýämizi çyndan giňeldipdir. Dürli çeşmeleri agtaryp göreňde, şol Magtymguly işan her bir ýerden bir. Söz açypdyr her bir ýurtdan gelip tany hetta şu günki günler tanalmaýan taryhyň gatynda galan ýurtlar barada söz açypdyr Magtym Yusuf. Aslynda Magtymguly atamyzyň halypalary diýlende kakasy Döwletmämmet Azadynyň gapdalynda ýene bir şahsyýetleriň biri bolan Durdy şahyr bardyr. Durdy şahyr Magtymguly atamyza ýüzlenip Sen uly şahyr bolarsyň diýipdir. Şeýle hem Durdy şahyr öz pelsepewi pikirlerinde Magtymguly atamyz bilen sorag-jogap goşgusyny alşandan soň, Magtymguly, Meniň kitaplarymy ýel alar, sil alar, seniň kitaplaryňy bolsa il alar diýipdir. Seniňki biter gider, meniňki ýiter gider diýip, Durdy şahyr ýokary derejede kesgitleme beripdir. Bir müň sekiz ýüz kyrk ikinji ýylda, bir müň sekiz ýüz kyrk ikinji ýylda Londonda şu tada Aleksandr Hozsko diýen bir alym Eýranda bolan wagtynda Magtymguly bilen Magtymgulyň elbetde ömür ýoly bilen, dörejigi bilen tanyş bolup, käbir goşgularyny ýygnap alyp gidýär we bir müň sekiz ýüz kyrk ikinji ýylda Londonda kitabyny çap etýär. Bular biz üçin uly abraý, uly guwanç, begenç. Belli syýahatçy Armeni Wamberi Merkezi Aziýada syýahat eden döwründe Türkmenleň arasynda bolup, dilden dile geçip gelýän sözlerden öwrenip, Magtymguly atamyz barada şeýle pikir ýöredipdir, Magtymgulynyň eserleriniň biziň üçin gymmatlygy onda türkmen diliniň örän sap nusgalarynyň barlygyndadyr. Pyragy dünýe düýşdür, Düýş görseň düýbi hiçdir, Dünýäde ýaman işdir Gury gelip boş gitmek. Pyragy hakda Ilki dört adam bolup dört ýüz sany goşgyny biz her defteri ýüz goşgy edip çykardyk. Dört ýüz däne goşgy saýlamyraga-da muny pars diline geçirdik. Magtymguly Pyragynyň şygyrlary durşuna owaz. Özi-de bu dünýä mahsus bolmadyk, düýbünden başgaça ýaňlanýan owaz. Bu hakda şahyryň özi Özge älem başga bir owaz berdi diýýär. Hut şonuň üçinem şahyryň şygyrlary asyrlar boýy aýdym-saz sungaty bilen aýrylmaz baglanyşykda ýaşap gelýär.
Aý Magtymguly diýer sözüm dag aşmaz, aý Magtymguly diýer sözüm dag aşmaz, namart adam ýollar aşyna garaşmaz, eý gel gel garaşmaz.
Magtymguly Pyragy atamyza ýörite goşan goşgym bar. Ony siz doganlara, dogan-garyndaşlaryma hödürleýärin. Türkmen ogly, ýola düşseň gorkmagyn, guýmagursak bolsaň, sözüň örtmegin, Pyragy dilinden ylhamdyr saňa, Sözlär Magtymguly dili türkmeniň. Gysgajyk bir rowaýat aýdasym gelýär-de, Şeýdaýynyň ýanyndaky öz türkmenleri, garyndaşlarynyň biri bir saý-sebäp bilen bir özbek gyzy Alýar. Oňa-da bir azrak bir bir alada bolýar, zat bolýar. Soň şoňa Şeýdaýy şahyr şuňa arka durýar-da, bir hat ýollaýar, bir ata mindirip, şuny ugratýar Etrek derýasynyň ýakasyna. Şo ýerde bir Magtymguly Pyragy atly bir şahyr bardyr. Sen meň tarapymdan şu salamy ýetir, şolar size arka durar diýär-de. Diýjek bolýanym. Magtymguly Pyragy diňe bir şahyrçylyk däl, diňe bir ahlak taýdan gürrüň eden däl, belki il howandary bolan. Belli ýazyjy Çingiz Aýtmatow Magtymguly atamyzyň döreijiligi barada şeýle diýýär, Türküstanda on sekizinji asyr Magtymgulynyň poeziýasynyň asyrydyr. Magtymguly bütindünýä poeziýasynyň genji-hazynasyna giren şahsyýet. Goşgy bilen gürlän akyldar. Magtymgulynyň döwründe Orta Aziýada, hut türkmen topragynda genial şahyryň döremegi, beýge galmagy we doganlyk goňşy halklary-da gün kimin çoýmagy ykbalyň peşgeşidir. Magtymgulyň hakynda edilmeli işler häzir-de kän we inşallah gelejekde-de biz öz elimizden gelenini aýamarys, oň ugrunda alada ederis. Bi biziň eden işlemiz. Häzir Magtymgul hakda edilmeli işler kän. Inşallah ony gelejekde geljek nesille muny kämilleşdirer. Men özüm on bir däne kitap ýazdym şuma çelim. Ullakan ýazan zadym Romany Magtymguly. Birinji kitap Eýranyň içinde fars diline Magtymgulyň zindigisini biz walakerem fars diline walakerem kitaby geçirdik. Ke Irandäkiler bagym pars dil bilýärler-de bagym başarsyzlar okysylar bar Magtymguly belen tanyş bolsunlar. Magtymguly Pyragy merkezimizde iki müň sany kitap çap boldy. Şoň bütin ünsi diýmesemde köp berilýän ünsümiz Magtymguly Pyragy hakda bolup geçýär. Onuň diwalaryny çap etýäris. Magtymgulyň adyna her ýyl kalandar çykarýarys. Her ýyl täzelenýär şu kalendar, Magtymguly Pyragyň adyna Eýranda ýaýraýar. Onsoň hä täze çykan Magtymguly Pyragy hakda şu kitabymyz bar, Magtymguly we hekaýatlar kitaby ýaňy çykaryldy. Hemmesinde hem şeýle ýazgyly, şu Magtymgulyň 300 ýyllygyna haslanan kitaplar diýip aýdylýar. Žurnal Magtymgula haslanýar, ýaşaýşy, döreýjiligi, Onuň barada oýlanmalar biziň ähli Eýranda ýazyjylarymyz şunda öz pikirlerini orta goýup otyrlar. Iň bir gowy sözleri bar. Asla adamzada ajy söz urma diýip. Inşallah elmydama Magtymguly ynsanlaryň hemmesiniň ýüreginde ýaşar. Iläýsede türkmen halky

Türkmenistana baramda Magtymguly şanyň sözlerinden ýazylan kitaby maňa bir ýadygärlik berdiler. Kitaby açdym, bir söz näçe gün bari pikirimde aýlanyp durda. Şahyrymyzyň düşünjesi barada aýtýar. Boş galypdyr gapyl göwre, merdana birew jan ister, ýürek bagrym kylyp para, asuda zaman ister. Şüýde bir ýürek gysma barda şahyrymyzyň kalbynda bir döwürden kepläp dur, bir döwri isleýänni asudalyk bolsun, näme diýeniňe düşünsünle, yşk bolsun, sulh bolsun. Ondan görýäň üç ýüz ýyla golaý geçmeli, şu wagt bir döwri kebit asudalyk bar. Ol zaman şahyrymyzyň sözlerinden belli, ýürek gysma bamyş, jeňler bamyş, kemçilikler bamyş, beýle parahatlyk ýokmyş. Şu gyssanmala sebäp bolupdyr. Şeýle bir duga aýanok şaýyrlarymyzyň kalbyna, ýüregine, diline guýulmak şu asuda zamany bir zamanlar isläpdir. Ilen görýäň şu wagt bir döwür ýeke şu asudalyk bar, şu agzybirlik bar. Meselem men arada özüm Türkmenistana gitdim, geldim. Garşyladylar. Öň başda Türkmenistanyň türkmenlik gerçekligini, mertligini, edermenligini aýdymlarymda, sözlerimde gollanýardym. Emma bu gün nesip etdi, Aşgabada gelmek, Akşehire gelmek. Dünýäde birinji at gazalypdyr, Ginesde ses bolan ýer. Ýeri Pul Müzzenç taýly taryhymyzy, keşplerimizi ýakyndan görmek men üçin bir beýik bagt, beýik bir mertebe. Arassalyk, howanyň temizligi, adamlaň dogrulygy, ýollaň arassalygy her zady ýürege oturyp dur. Saglykdan beýik roý adamyň biri-de ata Watany görmek. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyz hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzdan köp minnetdarlygymy bildirýän. Hurmat goýdyla sylak goýdyla arkaýynda bäri geldim. Ýa Türkmenistandan doganlarymyz bäri gelip durla. Şeýle bir sulh bar. O zamanlarda beýle zatla ýokmyş. Beýle düşünip bolýa o wagtky düşünjele o wagtky gyssanmala bir dilekler döredipdir. Şu dilekleň sebäbi bilenem bolsa eýlän şu parahatlykla bar. Şoňa sebäp bolanlaňam jany sag bolsun. Iň gowy döwürde men şumat ýaşaýakmyka diýende. Şu wagtky parahatlygam şu wagtdakiläňem haýyr-dualary, dilekleri şoň sebäbi bilenem bolup bilýär. We ilk başdan Magtymguly şanyň düşünjesini agtaraňda, goşgularyny seredeňde hem görýäň, nebsine gaýym durubilmegi adamlykdan çürin şert bilýär. Her kes nebsini ýeňip bilsin diýýär. Öz içindäki garaňkylygy, bitaraplygy diýýär-de. Türkmenistana baramda bir zat iki meni beter gyzyklandyrdy. Şu bitaraplyk diýip näme bir gülleri bar. Sülh diýýär, agzybirlik, dostluk diýýär. Şu düşünjä ýetdim ki, her adamam öz içinde şu bitaraplyga ýetip bilse, şonda huzur, şonda dynç gelýär, şonda parahatlyk gelýär. Muny görjek welin öz içimde telekelik barmy? Özüme gaýym durup bilýärmi? Nebsime gaýym durup bilýärmi? Magtymguly şan ýanak ulukan şahyrlarymyz şony gygyrypdyrlar. Agzybirlik bolsun, dostluk bolsun, gatnaşyklylar kesilmesin. Ýagşy niýet bilen inşallah dowam edip bileýliň hemmämiz. Bu ýolda hem şuňa sebäp bolan hem Taňryýalkasyn berýän Türkmenistanyň hormatly Prezidenti, Hem Iranyň ýolbaşçylary Taňyrýakasyndan bildirýän ki şu dostluk beýik beýik konsertlere beýik beýik agzybirliklere beýik beýik dostluklara sebäp bolsun inşallah. Ýola dowam. Agzy birlik ölmesin, solan gülle güllesin, tiken döwürde döremesin, ýalan sözle ýaramasyn, kölegele dar bolmasyn, çöregede zar bolmasyn,

Umydym oýatdyň sözleriň bilen, Gaýratym ölçerdiň közleriň bilen, Yşk dagyna ýetsem düzleriň bilen, Dil gylyçy sensiň arzuw Byragy, Döwletmämet ogly beýik Pyragy. Magtymguly Pyragy üçin maý aýynda Her ýyl ullakan dabara tutulýar. Eýranyň dürli künjünden, iläýse-de, Türkmensähräniň ähli ynsanlary, edebiýat söýerçileri, Magtymgula yhlasly ynsanlar şu mekanda ýygnanyp, uly dabara tutulýar. Pyragy yşga ugraşdym, derýa girdim, möwje düşdüm, Hor galmasyn puşba-puşdym, berkarar döwlet istärin diýýär. Hudaýa şükür, bu gün ine şol islegi, arzuwlary hormatly Arkadagymyz we Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalary bilen Berkarar döwlet, Bagtymylla atamyzyň aýtýan Berkarar döwleti Ýer ýüzünde ýaşyl baýdagyny ine parladyp, nirä barsaň ady